ny sehatry ny fiarahamonina mihitsy izay niarahanay ny ohatra ny hoe any anivon'ny sekoly ary misy ny fanampianay izany ara-tsakafo ny ankizy mpianatra izay mbola tonga nianatra amin'izao fotoana izao satria be dia be ny ray aman-dreny sahirana ary noho izany dia be dia be ny ankizy no tsy misakafo dia be dia be ny torana any am-pianarana dia ny antoko maitso izany manome sakafo ary ny anankiray koa hoe amin'ny fankalazantsika ary isika moa izao ririnina Tsy ny maha malagasy antsika dia misy ny hoe Didy Boatra Faobe. Ia dia manao an'izay izay izao manomboka ny herinandro ambony aty amin'ny distrikan'Ambohidratrimo. Talohan'izay izay dia nanetsiketsika foana ny resaka fanatanjahantena koa ary iarahana hatramin'ny ankizy hatramin'ny mpanatalenta manokana momba an'ireny aza zavatra moa mitohy ka miditra tanteraka ny anivon'ny hoe fikarakarana indrindra indrindra izany ny reny sy ny zaza satria amina vanim-potoana ohatr'izao izany dia Ny reny sy ny zaza no tena atao hoe milaza olona be da be. Raha izany filazanao izany dia efa hoe mijery lavidavitra ihany moa izany nareo izany amin'izao fotoana izao hoe hoe tsy hijanona fotsiny amin'ny hoe grille sy ny teteza vita fa hoe ahoana ny hitondrana fampandrosoana eto Madagasikara. Voamalimaly ny Banque Mondiale izany nanao karazana hoe sehatr'asa izany ni-presenter le agenda de relance économique na hoe tetik'asa sosokevitra izany le izy e. Angamba efa mba hitakitan'i Niday kitanao ihany iny zavatra iny, ahoana no mba eritrereo? Mba iray iray ambava fotsiny izay mikasika an'izay. Tsara ny namoahan'ny Banque Mondiale an'ireny zavatra ireny ary mitombina tanteraka ny fandaminana ny fahalambanana izany ao anatiny fa ny zavatra hitanay koa izany hoe ny projet de société izay navoakan'ny antoko maitso Tamin'ny faherintaonany dia izay no namolavolany ireny ho mpandinihana mihitsy ny zavatra miseho eto amin'ny firenena na ny ara-toe-bola na ny ara-toe-karena na ny ara-diplomatika na izany rehetra ka hitanay mihitsy fa mifamaly ary misy azo antenaina tsara mihitsy fa tsy hoe manao fampanantenana poakaty ny antoko maitso rehefa mamoaka volavolana rindran-danim-piarahamonina ohatran'ireny. Ny zavatra nisongadina tao anatin'ny navoakan'ny Banque Mondiale moa dia hoe manana fanantenana, mbola mipetraka ny fanantenana satria isika dia manana tontolo iainana mbola manankarena ary manana harena ambanin'ny tany maro, manana koa olombelona Izay atao hoe le main d'oeuvre izany an, ary izany zavatra izany izany no anisan'ny ametrahana ny fanantenana mihitsy ary ny raisiny maitso an-tanana moa izany ny fieritreretana hoe ahoana no ampiharana an'izay mba hivadika tetikasa mba hivadika ho harena ho an'ny isan-tokantrano. Eo amin'izay tokoa ny resaka harena sy ny zaza ianao izany hoe ahoana ny fijerinareo ny fandraisana anjaran'ny vehivavy eo amin'ny fampandrosoana ny firenena? Tonga dia tsorina angamba ny hoe tsy ampy, ary tsy hoe ilay vehivavy no tsy te fa ilay fanohanana anazy no tsy ampy. Izy io izany manomboka any amin'ilay fanohanana mihitsy ataoko hoe ao an-tokantrano dia mankany amin'ny fiarahamonina, mankany amin'ny fomba fijery, ny fomba fiainantsika mihitsy, ny fomba fisainantsika mihitsy, ary nefa ny vehivavy no maro an'isa eto amin'ny firenena. Ka izay zavatra izay tsika rehetra samy teraka mitovy rehefa teraka eto amboniny tany fa tsy misy hoe ny vehivavy latsaka noho ny lehilahy fa ny fiainan'ny fiarahamonina zany no mamolavola fomba fisainana sy otran'izay a, ny fanabeazana moa dia tsapa zany fa tsy betsaka no tafita amin'ny sehatra ambony dia izay rehetra izay no tenenana hoe tsy ampy a ary iadivako manokana mihitsy mba Hivoahan' izay zavatra izay ny Tompo, hitomboan' ny fandraisan' ny vehivavy rehetra asa ambara sehatra izany amin' ny fitantanana na ara-ekonomika na ara-pôlitika. Fiherekeran' ny hoe Masy Madagascar antoko maitso, Ratitifana no tianao tany Afrika izany.

fampandrosoana, izany hoe azo atao tsara mihitsy izany ny mampitombo ny harinkarena na ny isan-tokantrano na ny isan'ny ho an'ny firenena amin'ny fomba fandrindrantsika ny fananantsika harena maro samihafa na an-kibon'ny tany na amin'ny ranomasina na ny olombelona na ny harena rehetra izay miteraka asa sy miteraka vola fa nefa kosa ao anatin'ilay fanajana ny aina ny mitohy tanteraka io fandraisana anjara io satria eo am-pamolavolana ny dossier izay andraisan'ny antoko maitso izany anjara lehibe amin'ny fampiantranoana ny Global Green amin'ny taona roa ambin'ny folo sy roa arivo eto Madagasikara ny antoko maitso amin'izao fotoana izao. Zava-dehibe io ho an'ny firenentsika na ho an'ny fampandrosoana sy ho an'ilay hoe fijerevana mihitsy ny tontolo iainana. Ny anankiray lehibe koa dia hoe fanarahanay mihitsy ny fandraisanay anjara ao anatin'ilay hoe PANA na ilay hoe Plan d'Action National amin'ny resaka Changement Climatique izay omaly moa izany, afakomaly, nisy ny famelabelaran-kevitra momba an'izay hoe aiza ho aiza isika. dia tsy aiza ho aiza, tsy betsaka mihitsy moa izany ny zavatra vitantsika amin'io. Ka ny antoko maitso izany dia manintona mihitsy ny sain'ny mpitondra sy izay rehetra ataoko hoe mpitantana amin'ny sehatra rehetra hoe zava-dehibe ilay mpanaha ary misy anjarantsika, anjaran'ny tsirairay mihitsy no mitondra ny fanampiana ho an'ilay firenena ao anatin'io satria ho an'ilay karazana ataoko hoe karazana karazan'olona izany izay tena iharan'ny le fahantrana izay tena tsy tafiarina mihitsy ny vokatry ny traketraky ny tondra-drano na ny hain-tany raha ohatra ny hoe miresaka fambolem-bary fotsiny isika dia tena tsy manana mihitsy izany hoe afaka mivelona amin'ny tenany ny mpamoly fa sahirana dia sahirana fantatsika efa ny vidim-bary amin'izao ohatra ny dia ambany dia ambany dia raha mbola miampy ny cyclone dia dia tsy tafiarina mihitsy ilay olona Dia io mpanahy io izany an, misy tetibola ao anatiny, fa ny fomba azahoana io tetibola io dia tsy maintsy misy drafitr'asa, ary misy teknika, ary misy fifaneraserana, ary eo amin'ilay fifaneraserana mihitsy izany no ohatran'ny hoe tsy hita mihitsy moa izany Madagasikara, fa dia ny antoko maitso moa izany ao anatiny an, dia manohy ny ezaka izy ary mandray an-tanana tanteraka. Fanontaniana efa mamaraparantsika Madame Sara Josette Rabearisoa, Niresaka izy nô teo hoe tsika malagasy a manana ny zavatra io tena efa ndondo niresaka zany manana ny zavatra mba hiadrana ny harena sy otranzany ary dia raha nijery ny tatitry ny banky mondiale koa moa zany dia hoe ny ny harena ankibon'ny tany dia a mety hitondra an'i Madagascar ho fampandrosoana ahoana mba eritreretao mikasika an'le hoe raharahan'ny vy ao Soalala io? A, ny vy ao Soalala angamba sy ny le ataoko hoe fitrandrahana rehetra mihitsiny a reny efa. Tamin'ny taona valo sy roa arivo no nanomboka fa tsy hoe tamin'ity tetezana ity nisy fifandrarahana sy ny fieritreretana ny appel d'offre isan-karazany. Fa ny anay izany dia manizingizina foana hoe tsy ao anatin'ny tetezana ita no tokony handraisantsika fanapahan-kevitra amina fifanarahana maharitra momba ny fitrandrahana ny harena an-kibon'ny tany. Ary na misy izany na tsisy, ny ataoko hoe fangaraharahana dia raha hoe tetezamita dia misy foana ilay fametraham-panontaniana. Misy fomba koa izany napetraka moa ohatran'ny le Solala iny hoe misy ny pas de porte, le cent millions de dollars sy ohatran'izay. Ka raha ohatra hoe ho ana permis d'exploitation ilay izy, exploration ilay izy dia hitantsika fa vetivety izay dia mety hiteraka Firofitanana isan-karazany sy kolikoly isan-karazany izay izay navoakan'ny Banque Mondiale moa izany ny zavatra izany ka izay zavatra izay no mbola hanindriana hoe aoka ilay tontolo iainana tsy hatao tsinontsinona ary ny antoko maitso dia mitaky foana an'ilay mangarahara amin'ny fitantanana rehetra, mitaky foana ilay fifanakalozana amin'izay fanapahan-kevitra rehetra raisina mba ho fifanakalozana tena marina ary iarahana.